Mae'r dau fentor, sef Beth Angell a Steffan Alun wedi bod yn helpu ein comedïwyr i sgwennu ac adeiladu set stand-up unigol. Ond, sut siâp fydd ar y ddau yn perfformio eu sgriptiau ar lwyfan heb gynulleidfa? Helo.
Guto dw i. Yym, ond yn amlwg dwi ddim angen deud hynna, achos 'da chi'n nabod beirdd, yn dydach? Oh, shit. Pan nes i benderfynu bod fi'n mynd i roi tro arni am y tro cyntaf, ges i wythnosau lle o'n i'n gallu recordio'n hun yn ddeud o a darllen allan i bobl a trio rhyw ddarnau gwahanol. Mae hwn hyd yma yn fater o oriau bron a bod a mae'r syniadau bach yna. O'n i yn y pyb cwpl wythnosau nôl a mae'r boi yma, oedd o'n foi mawr, oedd o'n fwy na fi, a mae fo'n deud, Coco un ti. Uh-oh. Chdi 'di'r coco yn Gethe Gadar. Os na ti'n stopio i adael yr gynulleidfa chwerthin, na'n ymwneud. Ond, wedi deud hynna, mae gynno fo syniadau bach rili neis, a mae'n amlwg 'di arfer ar lwyfan ac yn gyffyrddus ar lwyfan, gan bod o'n fardd. Sgiliau perfformio gita'n plesio Beth Angell felly, ond sut hwyl mae Lois yn ei gael? Ychydig bach yn nyrfys i fod yn onest, ond fydd o'n iawn, gobeithio. Wneith Steffan chwerthin. Un tip ydy cael gwared ar y mic stand achos bydd bydd hwnna'n tynnu sylw pobl, so jyst cuddio fe. So yn fan hyn byddwn i'n rhoi o fan hyn. Do, mae Steffan 'di bod yn grêt, mae 'di bod yn roid lot o gyngor i fi a mae o mae o'n dda yn bigo allan be' ti'n dda ar yn neud yr math o straeon fysa ti yn yn deimlo'n gyffyrddus yn 'i rannu. Rhan fwya o blant yn eu arddega yn cael jobs rhwng bapur neu golchi llestri, ond ges i job ar Rownd a Rownd. Ie, o'n i, brilliant. Oce, ie, nes i ddim meddwl am hyn. Mae braidd yn annaturiol bod ti'n dod mewn a jyst yn sydyn yn lansio mewn i'r peth. So peth i neud siŵr o fod yw deud helo a cyflwyno dy hun. Oce, mae Steffan efo gymaint o tips da a mae o'n gwbod be' mae o'n sôn am. Be' fyddi di'n trio gneud ydi gneud cyswllt llygad efo po- pobol yn y gynulleidfa ag fel bo' ti'n sgwrsio efo nhw. Hmm. Yym ond dyna'r peth sy'n wahanol i actio traddodiadol wrth gwrs. Ti teras bach ar y stryd fawr Llanllyfni a sein tu allan i'r tŷ efo tatŵ a arwydd yn pwyntio at y tŷ. Ma' comedi a siarad cyhoeddus yn ddau beth gwahanol. Ma' gellu siarad ar rest pan does neb yn disgwyl i chdi ddeud dim byd ffyni neu jyst rhyw asides bach fan hyn fan acw yn iawn. O'n i'n clywed wsos dwytha am gêm newydd yn y Steddfod sy'n cael ei chwarae gin ferched, wel, merched yn benna'. Gêm y pilfs. Dach chi'n gwybod be' 'di pilf? Ok, fine. Sgwenna fo allan 'de, long hand, neu teipio, beth bynnag, a nei di weld bo' chdi'n, nei di weld lle ti'n deud yr un gair lot weithie ar ôl ei gilydd, a ti'm angen nhw, lle fedri di jyst snapio fyny brawddega', achos ma' 'na stwff rili da 'na. T'mod be', dyna 'di'r union broses dwi'n mynd drwyddi wrth sgwennu cerdd. Dyna fo. Delay, yy t'mod, dwi'n... Ie. ...dwi'n cael killer Filler, killer, filler, killer, filler. Dyna dio, a ca gwarad ar geiriau sy'n run peth. Mae o bron iawn mor gain na hynna mewn ffordd dydi? A do'n i'm yn sylweddoli hynna. Gen i lot fwy o barch atach chdi wan. O, diolch. Gag fis Gwen. Dwi'm yn siŵr os oedd y nodwedda lân hyd yn oed. Yym a Mi wnaeth o ofyn be o'n isio a nes i ddeud ddraig goch. Be wnei di ydi wnei di ddeud jôc ond cario mlaen i siarad a deud y frawddeg nesa a nesa a nesa. A er bod yn artiffisial ma' angen i ti neud i dy hun, gorfodi dy hun i ddeud jôc a wedyn stopio a deud, ac yn yr ardd mi o'dd 'na shed. Pause for laugh. Dwi ddim yn poeni o ran ochr y perfformiad o gwbl a yym ac o'r diwedd 'dyn ni 'di 'dyn ni'n gneud pen ffordd o ran y sgwennu hefyd ond dyna'r peth anodd am neud stand up ydi bo' ti'n sgwennu ag yn perfformio ti ti'r ddau beth ond heb brofiad sgwennu helyth mae'n mae'n anoddach achos heb y geirie do's na'm byd i ymarfer yn y perfformiad beth bynnag. Dwi'n eitha hyderus yndw jyst isio cofio be ma Steffan 'di ddeutha fi. A fyddai railway? Dwi ofn y gynulleidfa, dwi ofn yym bomio o'u blaenau nhw, ond eto yym be 'di bywyd heb her? O ma 'di neu' fi chwerthin. A dim jyst bod yn polite o'n i. Mae o'n rwbeth dwi rioed 'di neud o blaen a mae o'n sialens so dwi'n gobeithio fod fi'n mynd i fod yn brofiad newydd. Dwi 'di bod yn chwerthin ar ei straeon hi. Os o's ffor i ni gyfleu'r straeon yna i stafell yn llawn dieithriad, yna Tybed bydd hi'n gwneud job ffantastig yn ei gig cynta. Y cyngor pwysica dwi 'di roid i Guto heddiw, heb os nag oni bai, ydi, dos adra cyn ma rhy hwyr!
Tro nesa bydd dau arall yn gwynebu her cymryd y meic. Heia!
Tom yn ddiddorol cwrdd â ti Steffan.
O'n i'n eitha pryderus, rwan dwi'n meddwl fydd o jyst yn laff.
Mae hynna'n rili helpu, sticio camera yn ei wyneb o.